United States chu mahni lawkah kang mei nasa tak avangin an buai em em a. Tun thla ni sawmhnih leh pathum khan tui lian avangin an buai leh ta. Hei mai bakah hurricane kan tih mai thlipui na takin a nuai tel bawk a ni. Ruah sur nasa ber ri kawt, brake hial in, Hei hian United States him lam Tennessee-ah te chuan tui lian nasa tak a thlen tir chhun zawm zel a ni. Mi sawmhnih pakhatin nunna an chan tawh a, mi sawmthum vel chu chin hriat loin an bo tawh bawk. US lam chuan khuarel chhiatna an tawh tawh zawng zawng zinga nasa ber leh Lo awm ber an ti hial a ni. A theih ang angin Emergency Team te chuan tui lianin a chim buai nasat lai te chu an pan nghal zel a. Inkalpawhna kawngpui te chu tui lian hian a lo tichim ve zel bawk a. Mizah vel chu chenna in pawh nei lovin an awm der tawh mai. Hei mai bakah. Thli tlehna tak chuan thingkung te chu a len tlu nasa hle bawk a. Thingkung tlu te hian in leh lirthei te chu a delh rem rum a. A ui awm in an khawngaiht thlak hle. Chenna in thenkhat te chu luah tlak loh in rawp nawi ah a chang a ni ber mai. Tennessee ah ruahsur leh tui lian in khaw chung a in a chim san chin hi in chi sawm pasarih vel a sang a ni tlangpui a. Hei hian kum sang khat zakkua sawmriat leh pahnih a. Inchhisawm pathum point paruk record lo awm tawh chu a khum leh ta a ni. A bikin thingtlang lamah te chuan a nasa zual bik a. Governor Billy chuan Tuilian leh Thlipui chu a la hlauhawmin zia awm lam a la pan meuh lo a ti a. Chhawmdawl ngai chhawmdawl te chu an ngaih pawimawh ber a nih thu te a sawi bawk a ni. Tun dinhmunah khawlai thenkhat te chu luiah a chang a ni ber a, Lirthei Tuilianin a len chhiat te pawh hmuh tur a awm nual bawk a ni.

Tennessee lamin thihna khawp hial a tui lian a tawrh mek lai hian US khawchhak lam bialah chuan thlipuina tak Henry an tih mai chuan a nuai nasa hle bawk. State sawm aia tam mah chu thlipui leh ruahpui hian a vawn nawn awn awn reng a, chu mai bakah tui lianin a chim buai ve tho bawk. President Joe Biden chuan he thlipui leh ruahpui hian hmun tam zawkah power supply a tihchhiat thu a lo sawi ve mek bawk a. New Jersey velah te chuan tui lian hi a nasa em em a, kal ngaihna pawh a awm lem lo. New Iak lamah pawh tui lian thut thei a nih thu warning an inpawcham chi bawk a. Kawng leh khawlai kawng chhawng te chu block deuh vek a nih tawh avangin mipui tangkhang pawh an tam thawkhat viau. Entin tak hma la zel ang maw? Kawng chhawng kan tih hi hmana Mizorama siam an tum, an sawi rik ret ret ang kha a ni. An sawi rualin boruakah a tham ral zo nge kan nei har ta viau mai. Hetih mek lai hian Biden chuan chhiatna thlenna hmunah chhanchhuah leh chhawmdawl hna thawh zel a nih tur thu a lo puang ve bawk a ni. I want to begin by expressing my deepest condolences for the sudden and tragic loss of life due to this flash flood.

Chung zinga langsar zualte chu Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Rhode Island, Massachusetts leh Connecticut te an ni. Connecticut hi a tuar nasa zualte zinga mi a ni a, power supply pawh a khaih lak nasa hle. Henry thlipui hi kum sawm thum hnu a England thlipui chhuak thar New England Hurricane an ti hial a, Kum sangkhat zakua sawmkua pakhat kuma Hurricane Bob an tih thlipui na tak tleh khan chhiatna bakah mihring nunna sawm pasarih lai a lo la tawh bawk a nih kha. Mi thiamte sawi danin United State hi Hurricane kan tih fo thlipui na takin a nuai duh bik riauna ram a ni tiin an sawi fo thin a. Chutiang thil chu engtin nge a nih theih? Science thiamna hmanga an chhut dan hi i han en chhin teh reng ang. Hurricane te chu pressure hniam lutukna hmun mai pawh ni lo. Purh sun taka pressure hniamna lai tak atangin a rawn induang chho tan a. Chumi chhuan chhawng rawn irh chhuak, thlachak zawng tlukpui chu nuclear bomb Sing khat puak ang vel a ni tiin mithiamte chuan an sawi thin. Hurricane hi khawvel lehlam lehlamah a thleng tawn reng a. Hetiang ang thlipui hi Mizoramah chuan Cyclone tiin kan sawi fo thin bawk. Tui finriat tui lum deuhna lai, temperature pawh twenty six point six degree celsius emaw a aia a san deuhna lai hmun meter sawmnga vel a thuk atangin a inmung tan thin a. Chumiin a hnawng nasa tak a siam leh. A chung langa thli thaw vel te chu a inman chho ve zel bawk a. Tichuan, boruak lum chu tui finriat chung lang a thlenthlak ve leh boruak hnawng nasa tak lo awm sa tawh nen a aia nasa a sa zual sovin chung lamah a invawrh kang ta a. A karah chuan boruak vawt zawk te chu li vir ang maiin a vir lut leh a. Boruak hnawng sa tak te chu a invawrh chhuak leh thin. Chumi invawrh vel tui hu chuan reilote ah chhum tui pai a siam leh a. Chung chhum te chu tui finriat chunglang boruak sa tak, tui hu a chang so ral ta te chuan a chhawm nung pah reng bawk a. Tichuan le boruak so sang vir mup mup chuan a huang zauh zel in nuclear bomb puak ang mai a na in thlipuina tak a rawn siam ta a, min nuai ta nghek thin a ni. Khaw chhak leh khaw thlang lamah te a tleh tawn ta thin a. Darkar khatah kilometre sawmthum ang vel a thleng hman thin niin mithiamte chuan an sawi a. Kar khat chhungin kilometre sang chuang a thleng hman thin a ni. Hurricane thlipuina tak hi khawchhak leh khawthlang lama a tleh nat zawng hi diametre a lakin metre zathum chuanga hla ah te a tleh thei a ni. Hei vang hi a ni hmun hla taka awmte pawn a si per kan dawng kan lo tih fo thin hi a si per dawn ringawt pawh hi na tak a ni. Hurricane te ang thlipui na tak a thawt nat zawng tehna Saffir-Simpson Hurricane Scale an tih thin chu category panga a then a ni leh a. Category pakhatna ringawt pawh hian thingkungte chu a chhem thu thei a, category pangahna phei chuan inte pawh tichhe thei hial tawhin chhiatna leh vanduaina tawp khawp a thlen thei a ni. Hurricane rawn irh chhuakte chu tui vawt zawk awmna hmun lama a insawn hnuah zawi zawiin a lo reh ve leh mai thin a ni. Tun hnuah ram hrang hrangah hurricane kan tih ang chi thlipui leh ruahpuina tak tak a thleng zing chho ta hle mai a. Hei hi scientist thenkhat te chuan kan chenna khawvel lum chho ta zel global warming vang a ni tiin an lo sawi ve bawk a ni.